My advice to Harrison, Ogwashuku and Nigerians. If you know Harrison, that civilian, I mean if I know Harrison, that civilian wey dey go rescue civilians from the hands of kidnappers, tag her to this video. They say Adaino is the last comment of a fool. If to say I know before, I for listen to Gege advice. Now, whether you like it or not, what is bad is bad. The problem of Nigeria is emotions and sentiments. if you like do 99 percent good eh if you do one bad we go condemn you we go criticize you we go arrest you na so we fit take move forward for this country so because you don dey do good before if you do something bad make we no talk about am say you na bad something you do na problem be that for una for nigeria eh una don forget the good wey the guy do na na na we dey for here dey rescue people dey risk him life dey go enter forest we know that time when he do good we no praise am we praise him we honored him he was appreciated even though shadi send am money that time now you come do bad you say make dem no criticize am say because he don do good before nigeria fit move forward fit move forward with, with, with that mentality i bin no wan address this issue before but as a prominent figure in this state na delta state uh, is a deltan i'm a deltan as a prominent figure in this state i need to address it we no really men wey get money for this state so if something happen to the masses i should be able to address it eh dem send ransom money for you you comot four point something million from inside na stealing be that you stole if you do good for this country we go praise you we go honour you we go appreciate you but if you do bad eh if you do ninety nine percent good you come do only one bad for this country i go condemn you i go criticize you i go arrest you dem do am well na you are not good na you are not good only me o two plate of rice o and december never reach o what is wrong is wrong what is right is right you don do good before we know na good man e be but now you don do bad make we go overlook the bad wey you do because the good wey you don do before no make dem condemn am so that in case you still get plans to do more bad like that you go know some of these people and they follow do nigeria is not really mumu the way i dey think o oh. uh-huh. and to every other person and you go see serve as a lesson to any other person wey be say wan do activism uh, if you still get mind to do something bad before you still go see serve as a lesson to someone and so this guy take do that time o oh. see the way they take hold am o oh. uh-huh. so the country dey fit sanitize the country sure harrison na good man you be you are the only civilian in the history of nigeria wey dey go rescue your fellow civilians from the hands of kidnappers for country wey army dey police dey navy dey air force dey witchcraft dey juju dey pastors dey native doctor dey but at the end of the day na only this man take am upon himself to rescue people you do ninety nine percent good na good man you be but you see that one percent wey you no do for inside you be bad man i go condemn you if you do ninety nine percent good for nigeria you be good man but if you forget that one percent i go condemn you na bad man you be we need to dey appreciate people more many of una wey dey do good for me wey be say i never dey tell una thank you i no forget una o i know everybody wey dey show me love i know all of una i just say everyone never really good for my side bro i dey with girl which dey for here this girl this girl forget toto for me i surprise she leave am for me she sleep leave am she come dey tell me say agege anything wey you want if you never do you i wan sleep o oh, you fit do anything with the toto jesus bro as they leave toto for me i calm down once i calm down na so with my this my nuclear weapon wey be like dagger i just calm down there i begin hammer to to kpa kpa kpa kpa i hammer this girl hammer this girl she dey shake she dey bear am well na good be that she dey bear am say gege i i forget the toto for you i wan sleep anything wey you wan do dey do i begin hammer am dey hammer am okay now as you don do this this, this good for me now time go reach you go bro anybody wey take pain for you to be joyful na good person be that na person wey love you be that be happy let me be sad eh you know wetin e mean be happy let me be sad be happy let me be sad na person wey care about you be that na love be that This guy sleep leave the toto for me segege no worry she forget the toto she no know she just leave am for me two four seven i dey i just talk about toto well i calm down talk about toto two four seven dey break i no sleep she dey vibrate she dey endure pain so that so that i fit dey okay she forget toto for me she leave am well she sleep go leave the toto for me only me and toto toto dey awake i dey awake i dey work on i dey work on the toto na love be that. Like and subscribe.